א גוטן טאג חשוב'ע צוהערער. מיר שטייען מיר אין פרשת כי צאצאי, די תורה זאגט אונז אן גאר אסאך מצוות. צווישן זיי זאגט אונז די תורה די מצוה פון השבת אבידה. לא סרה ח שאי רחיכו אוי סייוי נידחים וסלמתו מהם הושב תשיבון לחיכו. דו זאלסט נישט זען די אקס אדער די שעפס פון דיין ברודער פארשטויסן, און דו וועסט זיך פארהוילן פון זיי, זאלסט עס צוריק געבן צו דיין ברודער. ואם לא קרוב אליך ולא ידעתו, אויב דיין ברודער איז נישט נאנט, דו ווייסט נישט ווער ער איז, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד ראש אחיך אוסר, זאלסט עס ארייננעמען צו זיך אין שטוב, און ס'זאל זיין מיט דיר ביז דיין ברודער וועט עס אפמאנען, אזוי זאלסטו טון פאר זיין. אייזל, און אויף אנדערע זאכן וואס ער וועט פארלירן, לא שיחה לסלם, דו טוסט זיך נישט פארהוילן פון דעם. דערנאך זאגט די תורה נאך א מצוה, די מצוה פון פריקה, כי סרה חמור אחיך או שורו, נופלים בדרך, ויסלמת מהם, הוא קיים תקים עמו. אז דו וועסט זען די אייזל אדער די אקס פון דיין ברודער פאלט אויפן וועג אונטער די מעשה, זאלסט זיך נישט פארהוילן פון דעם, נאר זאלסט העלפן דיין ברודער דאס אויפצושטעלן. אין א שיחה פאר די קינדער פון קעמפ גן ישראל, ד' אלול תשל ט, שפעטער געדרוקט אין ליקוטי שיחות חלק כ ד עמוד פֿיר הונדערט צוויי און אַכציק, האט דער רבי זיך געשטעלט אויף די ערשטע מצוה און געזאגט די פנימיות'דיגע און די נשמה'דיגע אפטייטש דערפון, אז מען זעט א איד וואס האט עפעס פארלוירן, וואס טייטש האט עפעס פארלוירן? די אלטע רבי אין כ א תורה פרשת ראה, די ברמת חניא לדודי ודודי לי, באוויסטע מאמר אויף אלול, זאגט דארטן די אלטע רבי, אז אין יעדע איד איז דא הארות פנימיות רצונו יתברך, נאר וואס דען ביי געוויסע איז דאס בבחינת אבידה, און מען טרעפט עס נישט. דאס איז די עבודה פון חודש אלול, וביקשתם משם את ה' אלוקיך, מען דארף זוכן דעם אייבערשטן, וואס טייטש מען זוכט? מען זוכט א זאך וואס מען האט פארלוירן, איז אז מען זעט א איד וואס האט אן אבידה, זיין הנהגה אין טאג טעגליכע לעבן איז נישט ווי ס'דארף צו זיין, זאגט אים די תורה, לא תוכל להתעלם, וועסט זיך נישט קענען אוועקקוקן און פארהוילן פון דעם. א איד מצד זיין נאטור קען נישט אוועקקוקן און קוקן אין א זייט. נאר וואס דען, מען דארף גיין צו דעם איד. צו א איד וואס מען קען יא, אדער אפילו א איד וואס מען קען נישט, ואם לא קרב אליך ולא ידעתו, אבער עס איז צו מיר געגאנגען אט די ידיעה אז ס'פעלט דעם איד, דארף איך זיך פארנעמען מיט דעם. ווי אזוי? ואספתו אל תוך ביתך, ס'טאר מען ארייננעמען אין שטוב, והיה עמך עס זאל זיין צוזאמען מיט דיר עד ראש אחיך עשו, ביז ער וועט זיך כאפן אז ס'פעלט אים עפעס, ס'קען זיין ער ווייסט גארנישט אז ס'פעלט אים עפעס, אבער ער וועט ווערן אזוי איבערגענומען ביז ער וועט דרוש אחיך, ער וועט פאדערן, ער וועט מאנען די זאך וואס האט אים פארלוירן. און א צווייטע פארברענגען פון ט' אלול תשנ י ח תשנ ח, ס'געווען א פארברענגען לכבוד די שליח וואס די רבי האט געשיקט קיין ארץ ישראל רבי זישע פוזנער צו גיין טוהן עניני חינוך אונטער די רשות החינוך אהלי יוסף יצחק. האט דער רבי זיך געשטעלט אויף די צווייטע מצוה מיט א ענליכע הוראה, כסירך המאיר וכיכו העשורי נופלים בדרך, אז דו זעסט שור וכיכו, אויך א מויער, וואס דאס גייט ארויף אויף א מענטש, א מענטש פאר ער איז נתחנך ווי ס'דארף צו זיין, איז זיך. א יאר פרעד אדם יוולד, א מענטש איז אזוי ווי א בהמה פאר ער איז נצחנח און פירט זיך אויף ווי ס'דארף צו זיין. נו מיר זעהן ס'איז דא שור וואס דאס איז די צד הקדושה, און דערנאך איז דא חמור וואס דאס איז לעומת זה, וויפיל ס'איז שייך צו זאגן ביי א איד לעומת זה פון קדושה. אז מ'זעהט אז ס'איז שור אחיך וחמורו נופלים בדרך, ער איז געפאלן אויפן וועג. ס'איז דא א רשות היחיד, און ער איז נישט אין רשות היחיד, רשות היחיד איז די רשות פון דעם אייבערשטן, יחידו של עולם, ער געפינט זיך נישט אין רשות היחיד, ער געפינט זיך בדרך, קען מען טראכטן וסלמתו מהם, וועסט זיך פארהוילן פון דעם? מ'טאר זיך נישט פארהוילן. ערשטנס, אזוי ווי מיר ווייסן פון דעם בעל שם טוב וואס זאגט אז ווען א איד זעט עפעס אין דער וועלט איז עס אלץ בהשגחה פרטית. דאס אז מ'האט צוגעוויזן צו אים דער איד וואס איז געפאלן, דאס איז א סימן אז דאס האט א שייכות מיט אים. און דעריבער אפילו עס איז טאקע אין פעלד, עס איז בדרך, עס איז נישט רשות היחיד, דארף ער זיך פארנעמען מיט דעם מענטש, הוא קם תקים עמו, ער דארף אים העלפן זיך אויפצושטעלן. און ווי די ספרי זאגט אז דאס איז נישט נאר אין רשות היחיד, אנטשולדיגט, עס איז נישט נאר אין די דרך, נאר עס איז אויך אין רשות הרבים. אז איינער פאלט ברשות היחיד, ווי רשות פון יחידישער עולם וואלט טאקע געהאט א נפילה אבער וועט זיך אליינס אויפשטעלן. די תורה זאגט אז ער איז געפינט זיך בדרך, און אזוי אויך ברשות הרבים האט מען א חיוב אים צו העלפן זיך אויפצושטעלן. און אזוי ווי יעדע מצוה וואס מען דארף טון מיט א חיות, מיט א זריזות, מיט א שמחה, אזוי אויך אט די מצוה דארף מען טון מיט א חיות, מיט א שמחה. און ווען מען פארנעמט זיך מיט איינעם ברשות הרבים דארף מען עס טון מיט נאך מער שמחה, ווייל טאקע עס איז נישט מן התורה, מן התורה איז נאר בדרך, ווען ס'איז אין רשות הרבים איז עס נאר מיט די רבנים, אבער חזל זאגן דאך ערבים אולי דברי סופרים, א מצוה מיט דברי סופרים איז נאך זיסער און געשמאקער. איז ממילא ער אפילו טאקע ער געפינט זיך נישט אין רשות היחיד, ער איז בדרך, ער איז אין רשות הרבים, דארף מען זיך פארנעמען מיט אים מיט א געשמאק. און וואס טייטש עס בפשוט'ע ווערטער אין רשות הרבים? דער רבי רעדט דארטן לגבי איינעם וואס מ'שיקט איינעם אויף שליחות, אז ס'איז נישט נאר אז מ'שיקט איינעם צו א פלאץ, וויל ער גיין ערגעץ וואו ס'איז נאנט, ס'איז דא עפעס מער ירא שמים, דארטן וויל ער זיך פארנעמען אין עניני חינוך און מיט אידן, נאר אפילו גאר ווייט, איז ווייניגער דא, ס'איז דא ווייניגער ירא שמים, ס'איז מער רשות הרבים, דארף מען אויך דארטן זיך פארנעמען, און דארטן טון מיט די אידן מיט א חיות, מיט א זריזות, מיט א שמחה. אבער דער רבי שטעלט זיך נישט אפ אויף דעם, דער רבי טייטשט עס אויס אז אפילו אין א מוסד חינוך איז אויך דא די הוראה אז מען זעט אז עס איז דא א תלמיד אין א מוסד חינוך וואס ער איז נופלים בדרך און כל שכן אויב עס איז נאך ברשות הרבים. קען אמאל די הנהלה, דער רבי רעכנט אויס, דער ראש ישיבה, דער משפיע, דער ראש מספתא, די הנהלה, טראכטן, מיר האבן נישט קיין צייט דערפאר, ס'פאסט נישט זיך צו פארנעמען מיט אזא מין תלמיד. זאגט אונז די תורה, ניין! מ'דארף זיך פארנעמען מיט אזא מין קינד. הוא כאן תוקי מימי. איי קען מען פרעגן יא איך דארף טאקע אבער ווער זאגט איך וועל מצליח זיין? יעדע מצוה אין די תורה אז די אייבערשטער זאגט עס אונז אן איז עס אויכעט א נסינת כח אז מען זאל האבן די כח דאס צו טון און ווען מען זעט טאקע אז יעדע מצוה קען מען טייטשען אין צוויי וועגן הוקם תקים עמו קען מען טייטשן דו זאלסט אויפשטעלן, און ס'קען אויך זיין הוקם תקים עמו דו וועסט קענען אויפשטעלן. אז מען וועט זיך פארנעמען מיט אט דעם תלמיד וועט מען קענען מצליח זיין אים אויפשטעלן און אים צוריקברענגען. און אז מען פארנעמט זיך מיט אט די תלמידים וועט ער מצליח זיין נישט נאר מיט יענעם נאר אויך מיט די אייגענע עבודת השם, ווי די אנהייב פון די פרשה כי צאצאי למלחמה עלו וכו', מען גייט ארויס א מלחמה, מען איז איבער די פיינט, מען האט א כח העכער פון די פיינט, שטערקער פון די פיינט, און די אייבערשטער איז שונא בידכם, מ'וועט עס איבערגעבן אין דיין האנט, און נאך מער, ס'וועט זיין ווי שביס און שביוי, מ'וועט קענען צוריק נעמען דאס וואס די אויב, די פיינט האט שוין געכאפט וועט מען אים קענען צוריק נעמען, אז מ'זאל קענען האבן טאקע הצלחה סיי אין די אייגענע עבודת השם און סיי טון מיט אנדערע. בפרט אז מען האט נאך די נסינות כח באשטייענדיג אין חודש אלול, וואס די מלך איז בסדר ווי גערעדט שוין אין די פריערדיגע געלעגענהייטן, די אייבערשטער געפינט זיך אין פעלד, מיר קענען צוקומען צו אים, און ער איז מקבל את כולם בסבר פנים יפות, און מארע פנים שוחט לכולם, וואס דורך דעם אז מען קומט צו, קען מען ווערן פון די מובחרים שבעם יחידי סגולה, און ווען די מלך, די אייבערשטער גייט צוריק אין פאלאץ, קען מען דעמאלטס אריינגיין, אפילו ווען אלע קענען נישט צוקומען קען מען דעמאלטס זיין פון די נאנטע פון דעם מלך און האבן א שייכות מיט דעם אייבערשטן אויף א גאר א נאנטע אופן. גוט שבת.